Ӕртыккаг сӕр Ме фсымӕртӕ, сымахӕй бирӕтӕ сӕхицӕй ахуыргӕнджытӕ скӕнынмӕ ма тырнӕнт. Махӕй, ахуыргӕнджытӕй карздӕрӕй кӕрдом дӕуыдзӕн, уый сымахӕн зынгонд у. Уомӕн ӕма мах не ппӕт дӕр арӕх фӕтӕригъӕдджын вӕййӕм. Ныхасӕй тӕригъӕд чи нӕ ракӕны, уый у алцӕмӕйдӕр ӕххӕст адӕймаг, ӕма йӕ бон у йе ппӕт буары рохтыл хӕцын дӕр. Цӕмӕй бӕхтӕ нӕ коммӕ кӕсой, уой тыххӕй сын идоны къӕбӕлтӕ сӕ дзыхы куы бакӕнӕм, уӕд нӕ бар фӕцӕуы се ппӕт буарыл дӕр. Кӕс-ма, наутӕ дӕр кӕд тынг егъау сты, Ӕмӕ сӕ кӕд цыфӕнды тыхджын дымгӕтӕ тӕрынц, уӕддӕр сӕ гыццыл здахӕн саразы, наутӕрӕджы кӕдӕм фӕфӕнды, уыцырдӕм. Афтӕ ӕвзаг дӕр хӕрзгыццылонг у, фӕлӕ йын тынг бирӕ ӕнтысы. Кӕс-ма, хӕрзгыццыл зынгӕй цы стыр арт сирвӕзы! Ӕвзаг дӕр у зынг, фыдбылызы дуне. Ӕвзаг нӕ буары иннӕ уӕнгты ӕхсӕн ахӕм у, ӕмӕлгъаг кӕнӕ гас буар дӕр. Арт бафтауы не ппӕт цардыл, йӕхӕдӕг та зындон артӕй судзы. Адӕймагӕн йӕ бон у алы сырдты ӕмӕ мӕргъты, хилджыты ӕмӕ денджызон цӕрӕгойты дӕлбар бакӕнын. Ӕмӕ сӕ дӕлбар дӕр бакодта. Ӕвзаджы та йӕ дӕлбар бакӕнын адӕмӕй никӕмӕн ӕнтысы. Уый у бауромӕн кӕмӕн нӕй ахӕм фыдбылыз, мӕлӕтхӕссӕг маргӕй йемыдзаг. Ӕвзагӕй арфӕ кӕнӕм нӕ хицауӕн, фыдӕн ӕмӕ дзылгъитӕм. Хуыцауы ӕнгӕс кӕй сфӕлдыстӕуыд, уыцы адӕмы дӕр. Иу дзыхӕй рацӕуы арфӕ мӕ лгъыст, ме фсымӕртӕ, Уый хъуамӕ афтӕ ма уа: уыцы-иу суадонӕй гуырынц, миййаг, адджын дон дӕр ӕмӕ маст дон дӕр? Ме фсымӕртӕ, легъуйы бӕласыл, миййаг, зети бӕласы гагатӕ рзайдзӕни? Сӕнӕфсирыл та легъуйы дыргътӕ. Афтӕ цӕхджын суадонӕй дӕр адджын дон нӕ гуыры. Сымахӕй зондджыным ӕмбаргӕ исчи у? Кӕд ӕцӕг ахӕм у, уӕд ӕй равдисӕд йӕ нывыл цардӕй, зондӕй, гуырӕг, ӕвӕлмасдзинадӕй. Фӕлӕ кӕд уӕ зӕрдӕ хӕлӕг ӕмӕ хиуарзонӕй йемыдзаг у, уӕд ма ӕппӕлут фӕхицӕй ӕмӕ цӕгат ма ӕмбӕхсут уӕ гӕды ныхӕстӕ уын. Уый нӕу уӕлӕрвты ӕрцӕугӕ зонд, фӕлӕ у зӕххон, тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕдӕй рацӕугӕ, хӕйрӕджы лӕвӕрд, Уымӕн ӕмӕ хӕлӕг ӕмӕ хиуарзын кӕм уа, уым уыдзӕнис мӕсты малы ӕвзӕр митӕ. Уӕларвӕй ӕрцӕугӕ зонд та фыццаджыдӕр у сыгъдӕг, стӕй у фидауынгӕнӕг, ӕвӕлмас, уарзӕгой, нӕухивӕнд, йӕ хъуыддӕгтӕ сты хорз, никӕй хъулон кӕны, цӕстмӕ митӕ йӕм нӕй. Фидыд чи тауы, уыцы фидауынгӕнджытӕ бафснайынц рӕстады тыллӕг.